ברוכים הבאים צו נאך א עפיסאוד פון טיף טיף פאדקעסט. אונזער היינטיגע גאסט איז ר' דוקי גרינוואלד, א יוד וואס האט ליידער מיט געמאכט אסאך אסאך יסורים אין לעבן, אבער ער איז נאכאלץ פרייליך און ער האט נאך א פאזיטיוו אוטלוק אויף זיין לעבן און אויף די וועלט. שקויעך פארן ארויף קומען ר' דוקי, חברה ענדזשוי די עפיסאוד. די ערשטע זאך איז, איך מוז אייך איבערבעטן ברבים, לעצטע מאל איך בין דא געווען אין ארץ ישראל אפאר וואכן צוריק, אלץ בסדר גמור, ס'בסדר גמור. איר האט זיך ארויסגעשלעפט פון שטוב און געקומען דא ארויף אלע שטאק און איך בין נישט געווען אין די, כ'האב זיך פארשפעטיגט און מיין טעלעפאן האט נישט געארבעט, איים סארי, בעט מחילה. איך הער צו זאגן אז איר זענט זייער א זייער א אינטערעסאנטע מענטש, א מענטש וואס איז אסאך אסאך אדורכגעגאנגען און אסאך מיטגעמאכט, אבער איז אלעמאל פרייליך. איז די ערשטע זאך וויל איך פארשטיין ווער איז ר' דוקא גרינוואלד?
ער איז דאך א פוסטער איד. דאס איז די ערשטע זאך. א ירושלימ'ע איד?
ירושלימ'דיגער.
וויפיל דורות?
דריי דורות. איז ער געקומען פון פוילן. אקעי. און א ברסלב'ער חסיד. איך משתדל זיין א ברסלב'ער חסיד. אהה. געהאט א פשוט'ן לער ע פ קינדערישע יארן געלערנט אין ברסלב ישיבה אין בני ברק חתונה געהאט און א ריינע הצלה.
אקעי וועלכע יארן איז דאס געווען? דאס איז געווען
תשנ ב תשנ ג הצלה איז געווען גאר קליין ס'איז כמעט נישט געווען און שפעטער בין איך אריין אין די הנהלה. פון הצלה?
פון הצלה דא אין ארץ ישראל. דער רב און ר' משה האלבערשטאם זכותו יגן עלינו איז געווען מיין רבי, איך האב געהאט מיט אים אלעמאל א קשר, און ער האט מיר געזאגט אז ער וויל איך זאל פירן הצלה אין ארץ ישראל, איך זאל זיין דער
בעברית הייסט עס יושב ראש הצלה, דער מענעדזשער, איך ווייס נישט ווי עס הייסט, דער וואס ער פירט הצלה, איך בין אריין אין דעם, און איך האב געהאט גרויסע שאיפות וואס מאכן גרויס, אזוי ווי אין אמעריקע, איך געפרוינט צו סערזש וועבער אין וויליאמסבורג, איך האב גערעדט מיט אים, איז ער א מענטש מיט א חזון, ווי זאגט מען, א וויו, ווי זאגט מען, א וויזשען, א וויזשען, האט געהאט א גרויסע חלוקה, שאיפות, ווי וועל איך מאכן אין ארץ ישראל אזא זאך, אנגעהויבן צו ארבעטן, און מען האט געברענגט נייע מעמבערס, מיר האט געברענגט געלט די וועלט פון די גאנצע וועלט און מען האט אנגעהויבן צו מאכן א גרויסע זאך איך בין זיבן יאר האב איך געפירט הצלה זיבן יאר שפעטער געווארן גרויסע מחלוקת דאס אלע אלע אלע האבן געקענט די מחלוקת וואס איז געווען דא און איך בין אוועק פון דעם דריי יאר האט נאך געקריגט און איך בין ארויס נאך ווי משה האלבערשטאם איז נפטר געווארן געשפירט איך האב נישט א מענטש זאל מיר העלפן אין דעם, איך וויל ארויס פון די זאך.
אקעי. און
דאס איז נישט פשוט אוועק, עס איז געווען מיין, ווי זאגט מען, מיין מפעל חיים, מיין לייף, דאס איז געווען מיין גאנץ לעבן דאס. אזוי ווי דיין בעיבי.
מיין בעיבי, מיין בעיבי, יא. זיי ווילן אנקומען צו פֿינף הונדערט מעמבערס, אנקומען צו אמבולאנסן מיט סקודער, איך האב איינגעלייגט די סקודערס, און נאך זאכן, אבער ס'נישט געווען קיין ברירה, סאו איך האב געשפירט איך קען נישט בלייבן מיט די זאך, איך בין אוועק, שוין שפעטער וועל איך גיין סתם מיינע ביזנעס בין איך געגאנגען. וועלכע מין ביזנעס?
איך האב געהאט א געלט פון פיש. אקעי. אפאר יאר, אבער פארדעם האב איך געהאט די געשעפט און די ספרים פון ברסלב און ישרים, ס'געווען מיין געשעפט. לעבן די לעבן די אלטע שול? יא, צען יאר איז עס געווען מיין געשעפט. נאך פאר הצלה.
אקעי.
און איך האב מצליח געווען גאר שטארק דארטן. אנגעהויבן צו דרוקן די ספרים, פארן די וועלט מפיץ זיין, די קלייטן דא, געשעפטן דא. געהאט א גרויסע הצלחה. שפעטער האט זיך געעפנט ועד עולמי פון ברסלב. זיך געעפנט די וועג פון אומאן. יא. איך בין כ מאיר שעכטער, כ משה קרעמער, כ בלאזער קיניג, כ נחשון ליבערמענטש, אלע חשובים פון ברסלב האבן געפענט דער וועד זאל פירן די אלע זאכן פון ברסלב. ר' בלעזער בערלאנד איז געווען דעמאלטס אויך? ר' בלעזער איז געווען דארטן ממש ווינציג צייט, אבער פארדעם איז מען שוין געפארן אין אומאן ביי די פאלשע פעסער האט ער עס געהייסן. ס'איז געווען תשמ ז, ס'איז דאך געווען די קאמיניסטן אין רוסלאנד, זיי האבן געהאט יעדער איז געקומען א פאספארט, פאלשע פאספארטן, איך האב געהאט א דויטשער פאס א גוי, זענען געפארן צו ווען א נסיעה פון מסירות נפש. אויף ראש השנה? ניין ניין נאך פאר ראש השנה, שוין ראש השנה, געווען חודש טבת איז דאס געווען. כ'בין געפארן די נסיעה צען טעג, א גרויסע נסיעה, א שווערע נסיעה, מ'האט א טייל פון די מענטשן האט מען איינגעזעצט דארטן אין מאסקעווע, שפעטער בין איך אהיים פון די זאכן ועד עולמי פון ברסלב, איך בין געווען פון די
העלפערס, פון די מנהלים, פארן אין אומאן אפאר יאר דארטן, נאך פאר ווען ס'איז געווען אומאן מסודר אזוי ווי היינט, איך זאג אלעמאל, היינט א מענטש וויל פארן אין אומאן, דער שייך קלינגט אט דעם האטעל צו ס'איז דא א דזשאקוזי, צו ס'איז דא פיר מאל א טאג עסן, צו ס'איז דא דאס, צו ס'איז מ'קען קומען מיט העליקאפטער, אז נישט דעם וויל ער נישט פארן. מיר זענען געפארן, כמעט געגאנגען צופיס. לאמיר באדאנקען די ערשטע ספאנסער פון די עפיסאוד, לולייכעס. חברה, פסח איז כמעט דא, נאך אפאר טעג ביז יום טוב. אויב ווילסטיך אריינכאפן אין ארץ ישראל, אויב ווילסטיך ארויסכאפן פון ארץ ישראל, אויב ווילסטו פארן עניוועיר אין די ווארלד, אפשר פארסטו צו בעיבי טוירס פאר פסח אויב די האסט נאכנישט קיין טיקעט, בלעכעס קען טעיק קעיר אוו איט אלל, זיי מאכן ארעינדזשמענטס פאר יעדע חלק פון טרעוול, סיי די טיקעטס, סיי די האטעלס, סיי דרייווערס, אייטינערערי פלענינג, קאר רענטעלס, כשר'ע עסן, אלעס אלעס אלעס, בלעכעס טעיקס קעיר אוו איט. אפשר ווייסטו אפילו נישט וואס דו ווילסט טון, וואס דו ווילסט מאכן, וואו דו ווילסט פארן, אפשר ווייסטו נישט ווען דו ווילסט פארן, אפשר האסטו נישט קיין איידיעס, דו לעכערס. וויט וואן פאון קאל קען טעיק קעיר אוו די ענטייער טינג, זיי מאכן פאר דיר אן אייטינערערי, א טריפ, זיי קענען אלעס מסדר זיין, אלל יו העוו טו דא איז קאל דעם. די פאון נומבער איז, סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, דעטס סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, קען אויך גיין צו זייער וועבסייט, ללכת דאט קאם דעטס על איי על אי סי עיטש אי טי דאט קאם, נאכאמאל די פאון נומבער איז סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, קאל דעם טעל דעם שלומי זייער סענט יו, שקויעך ללכת. לאמיר באדאנקען די צווייטע ספאנסער פון די עפיסאוד, מפואר. אויב זוכסטו תשמישי קדושה, שיינע זאכן לכבוד פסח וואס קען באשיינען דיין פסח סדר טיש אדער סתם אין דיין הויז פאר יום טוב, מתנות פאר חתנים, פאר כלות, אויב זוכסטו עניטינג אין די דזשודעיקא מארקעט די קול מבפור, גאו טו מבפור, זיי האבן פיר ביוטיפול געשעפטן, איינס אין בארא פארק, איינס אין לעיקוואד, איינס אין מאנסי, איינס אין וויליאמסבורג, אוודאי האבן זיי א ביוטיפול וועבסייט, מען קען אלעס ארדערן אנליין, זיי דעליווערן אלל אווער די טריי סטעיט עריע, און זיי שיפן אלל אווער די יונייטעד סטעיטס, מבפור איז א ביוטיפול ביוטיפול ניו וועבסייט, גאו טשעק איט אוט, אלעס איז אוועילעבל, איזי, קוויק, סימפל, פאר א גוטע פרייז.

ס'איז געווען נסיעות וואס איך קען נישט פארגעסן, ס'איז געווען בין אפאר מאל געפארן די נסיעות, פשוט מסירות נפש איך בין געפארן, היינט פלעג איך שוין נישט מאכן די זאכן, איך בין געווען א בחור, איך בין א אינגער מענטש, נישט געהאט קיין סאך שכל, און מיר האבן זיך אריין געווארפן אין די זאך אין די נסיעה, און דאס איז געווען איינע פון די זאכן וואס האט מיר אוועק געשטעלט ווער איז דער רבי, וואס איז ברסלב, כ'שוין שפעטער אסאך יארן אפשר צען צוועלף יאר באגעפירט דעם ועד העולמי פון ברסלב, געפארן אין אומן, געשאפט געלט, געפארן חוץ לארץ, געמאכט דינער, ספאדיס, און נאכדעם ווייטער געקומען נייע מענטשן געפירט ברוך השם געפירט בהצלחה ס'געווען גאר פיין, און כ'האב געפירט הצלה, און שפעטער בין איך געווארן קראנק. כ'האב צוקער פון אלס אינגעל. דייביטיס?
דייביטיס. פון אלס אינגעל? פון יא, פון זיבעצן אכצן יאר, יא. און איך האב עס געכאפט שטארק, שטארק. לאמיר דיך פרעגן, וויאזוי האסטו פארשטאנען אז דו ביסט קראנק? וואס איז געשען? איך האב געהאט אין פיס א פינגער וואס איז געווארן פארפוילט. פלוצלינג?
אפאר וואכן יא, כ'האב געהאט סיגור נישט א ער דאס, ביז שווענק אים ברענגען אין שפיטאל, איבער קוקט די בלוט און זאגט רבי דו ביסט ארויס דייביטיקס גייסט אריין מועדון הסכרת, דו ביסט ביי אונז ביי די דייביטיקס, דאס האט עס געכאפט גאר שווער, מ'גייט צו טון מיט די פיס, מ'רייצט זיך אויף מיט די אויגן, און עס איז געווען א מלחמה, א מלחמה, יעדן טאג, נישט עסן, נישט טרינקען, דאס און דאס און דאס, שפעטער איז געווארן ערגער און ערגער און ערגער, פאר דריי יאר האט מען מיר אראפגענומען די פיס. דריי יאר צוריק?
דריי יאר צוריק.
וואו! און ווייטער

ווען כ ו מאיר שעכט וועט זיין געזונט, איך בין גאר גאר מאנס אים, וועט קומען חול המועד סוכות ביי מיר אין שטוב, איך האב אים געזאגט ר' ווען כ ו מאיר, דער אייבישטער האט געוואונדען מיין ווייב, אה דאס איז אויך א חלק פון מיין לעבן, מיין ווייב איז נפטר געווארן פאר זיבן יאר פון די מחלה, אויך ער האט געלאזט זיבן קינדער, פינף קינדער אין שטוב האט זי געלאזט, איך האב קליינע קינדער, איך זאג פאר ר' ווען כ ו מאיר אזוי, דער אייבישטער האט גענומען פון מיר מיין ווייב, האט גענומען די פיס, האט גענומען די קידנ י, די כליה, אבער מיין שמחת חיים וויל איך אים נישט געבן, מיט דעם וויל איך בלייבן האב איך אים געזאגט. וואו.
מורא'דיג הנאה געהאט פון דעם ווארט. היינט איז אדר, חודש אדר, מיר שטיין אין אדר. ער האט אויך פארלוירן א ווייב, ניין? אוודאי. יא, אבער ער איז געווען א מענטש פון זיבעציג יאר ווען זיין ווייב איז נפטר געווארן. אה, דאס האב איך נישט געוואוסט.
יא, ער איז געווען א עלטערע מענטשען. ווי אלט ביסטו? איך בין איצטערט זעקס און פֿופֿציק, און א אינגער מענטש. וואו. מיין ווייב האט מיר געלאזט אזוי אינמיטן מיט די מיט די קינדער אין שטוב, און ברוך השם, אבער אלץ איז בסדר, ס'הייסט, ס'גייט, אלץ פארט, אלץ, אלץ, דער אייבישטער איז מסדר זיין זאכן, מיר זעהן נישט איצטער אלעס, אבער אין סוף איז אלץ בסדר. רבי נתן האט געזאגט פון ברסלב שטייט בסופו במוחו עלו בסופו במוחו אין סוף וועט זיין א מוחל האט ער געזאגט וועט זיין א פרייליך אזוי האט רבי נתן געזאגט זאגט בשם רבי מאיר פרעמישלאנער האט ער דאס געזאגט איז דאס איז מיין לעבן פחות או יותר האט געזאגט ספרים פיש הצלה ועד אילומי פון ברסלב די מחלות. און ברוך השם איך שפיר זיך גוט, כ'מאך פיר מאל א טאג, פיר מאל א וואך דיאליסעס מאך איך, היינט האב איך געמאכט פיר שעה א טאג, אבער מיר קוקן אויף די ווייטער, אויף די גוטס פונעם לעבן, נישט די היסטאריע וואס איז געווען, דאס האלט מיר ביי מיין לעבן, וואלט עס געוואלט וויסן וואס פחות או יותר ווי איך האלט.
איך בין זיכער אז דו פארשטייסט אז רוב מענטשן וואלטן זיך אליינס אנגעקוקט, חס ושלום אויב איינער קומט אן אזא מצב פון די אלע צרות וואס דו ביסט אריבער, וואלטן זיי געקוקט אויף זיך און געזאגט, ס'איז געענדיגט. זעט אויס ווי כמעט אלעס וואס האט געקענט גיין נישט גוט איז געגאנגען נישט גוט. ריכטיג.
און דו זיצט דא מיט א שמייכל. ווי נעמסטו די כוחות אבער? דאס איז נישט קיין פשוט'ע זאך. דער אייבישטער גיט כוחות, דאס איז די ערשטע זאך, און איך טרעף מענטשן ביי די דיאליסעס אדער אין שפיטאל, זאג זיי וואס וועט ארויסגיין אז איר וועט וויינען, און ס'איז נישט גוט, און ווערן נערוועז, ס'וועט גארנישט העלפן, ס'וועט גארנישט העלפן, דאס איז די מציאות, איך זאג עס נישט סתם, דאס איז די מציאות פון די זאך, ס'העלפט נישט, איך האב אסאך חברים, גאר אסאך חברים, אין אמעריקע, אין ארץ ישראל, אין בעלגיע, אין ענגלאנד, מיין שטוב, איך האב געבויט א שול ביי מיין שטוב, איך וואוין אין גבעת משה דאס איז די מעין סטריט פון דעם פרומער עולם אין ירושלים, קעגן רחמסטריווקע, קעגן ברסלב, קעגן ר' דן סגל שול, כ'האב יעדן טאג מנחה מעריב דארטן, מענטשן קומען א גאנצן טאג, ווער ס'וויל, די טיר איז אפן. מיין קאזין קומט צו דיר? ווער דיין קאזין? חיים שלמה דאכנער. יעדן טאג, פרעג אים. יעדן טאג?
יעדן טאג, פרעג אים.
wow.
יא אוודאי, חיים שלמה אוודאי. א בעלגישער. יא. א וויזשניצער.
יא.
אוודאי, יענקל גראס פון סעדים, וואס עסט? אוודאי קומט צו מיר. ער איז א שכן מיינער, ער וואוינט אפאר בנינים פון מיר. יא, א גוטע חבר זיינער. און מען פארברענגט דא שיעורים, סתם רעדט מען, און ברוך השם איז מען שטארק צופרידן. די דירה האט דער אייבערשטער האט מיר געגעבן, דאס איז די גרעסטע מתנה פון הימל. איך האב געוואוינט אין רמת שלמה, אין די צווייטע שטאק, איך האב געזוכט א דירה, דאס איז די ערשטע פלאר, און דאס איז געווען א דירה פון א נכה, ווי זאגט מען א נכה? א הענדיקעפ פערסאן.
יא, דאס איז שוין געבויעט פאר דעם, כ'האב געשפירט דער אייבערשטער נעמט מיר, ער גיבט מיר די דירה דארט, און ברוך השם, איך בין צופרידן, כ'בין אמת צופרידן. איך זעה עס.
צופרידן, מענטשן קענען מיר, מענטשן קומען, מענטשן, מענטשן. זיי ווילן אביסל חיזוק און מענטשן וואס סתם ווילן שטופן די צייט, מענטשן ווילן סתם, מען קומט, מען קומט, די טיר איז אפען, און ברוך השם. האסט געזאגט אז ס'איז דא שיעורים אין דיין דירה, ווער גיבט די שיעורים? כהאב געקוט אים אריין יעדן טאג קומט איינער מרדכי גאטליב קומט. אה יא אקעי.
ער זאגט ער קומט אים אריין בעיון זאגט ער. יא.
און סאיז דא חבירות מיטוואך איז דא א חבירה פון ברסלב זונטאג ביינאכט איז דא א חבירה פון ברסלב קומען אינגעלייט וואס אמאל איז געווען אין שול אדער בית מדרש היינט היינט איך קען נישט גיין און סאיז מיר שווער צו גיין קומט מען ביי מיר אין שטוב און סאיז מפארברענגט גאר גאר געשמאק. גאר גוט.
וואס איז די נאמען?
פון פין מיר פאון די האב נישט די פאון די אדער די דאקטער האט נישט געהען קין אישור אישור צו פאון
ווייל איך האב פאון נידעריגע לחץ דם ווי זאגט מען לחץ דם בלאד פרעשור בלאד פרעשור אין דאס איז נישט מ'קען נישט מ'קען נישט פאון מיט דעם אהא בין איך געווען דא די יאר. וואס איז געווען די הרגשה זיין דא נישט אין אומאן? גאר גאר שווער. ווייל אויך אין אומאן, איך האב א דירה אין די מעין סטריט פון אומאן, און מענטשן קומען און מ'עסט צוזאמען און מ'דאוונט און מ'טרעפט אלע חברים פון די גאנצע וועלט, אפילו חברים דא אין ארץ ישראל טריפסט זיי נישט, טרעפסט זיי נישט א גאנצע יאר, טרעפסט זיי, גאר גאר שווער, איך האב שוין געקויפט א טיקעט, איך האב שוין באשטעלט די די די אליסעס דארטן, אבער דער דאקטער זאגט דו קענסט נישט פארן, איך קען נישט פארן. געווען דא שווער אבער ברוך השם.
ווי האסטו געדאווענט אבער? אין ברסלב אנטקעגן מ'האט געמאכט א מנין, איך האב שוין געמאכט א מנין דארטן אפאר יאר קרק אויכעט, און יעדן יאר איז דא א מנין דארטן יא, כ'האב געדאווענט דארטן, ס'איז געווען גאר פיין, א פיינע חזנים יא, אבער ס'איז נישט אומאן, ס'איז נישט ראש השנה אין אומאן, איך פאר שוין פינף און דרייסיג יאר יעדן יאר. אבער איך האב דיר געזאגט, מען קען נישט קוקן א גאנצע צייט וואס איז געווען, מען דארף קוקן ווייטער, ווייטער, וואס קען מען טון, וואס קען מען אויפטון, וואס איז גוט פאר דיר. הייב א מענטש, איך האב א חבר וואס האט דערלייגט געלט אין אמעריקע פאר פופצן יאר קריג, ער איז א גאנצע צייט אין דאון, איך זאג אים רבי איד, וועט זיין אזוי, האסטו פארמאכט דיין לעבן, עפן א נייעם לעבן מיט סתם, מאך נייע ביזנעס, הייב אן צו ארבעטן, קענסט נישט די גאנצע צייט זיצן אוי איך האב דערלייגט געלט, איך בין אהין איך בין דאס, זעט גארנישט אויס, איז נישט גוט פאר דיר, נישט פאר דיין ווייב, נישט פאר דיינע קינדער, נישט פאר דיינע אייניקלעך, די מוזט ארויסגיין פון די זאך, דאס איז דער, דאס א מענטש דארף זיך לערנען, ווער ס'הערט אונז זיצט דא, יעדער איינער דער האט שלום בית, דער האט פרנסה, דער האט קינדער, דער. מען קען נישט א גאנצע צייט בלייבן אין די זאך, מען דארף זיך אויסארבעטן אויף די זאך, פאדער סא ברסלב'ער חסיד, ער האט דעם רמ ספרים, ער האט היס חזקות, איז גרינגער צו אריבערגיין די זאך, אבער יעדער מענטש אפילו נישט קיין ברסלב'ער, ס'קווערער, א וויזשניצער, א ליטווישער, א ספרדישער, קען נישט בלייבן א גאנצע צייט, טרעפסט מענטשן וואס מאכן זיך אוי פרעגסט שוין נישט פאר צוויי יאר קריג איז געווען אזוי פאר דריי יאר קריג איז געווען אזוי, מיט וואס ווילסטו פרעגן טוס גארנישט הייב אן צו זיך ווי שטייט דארט אין חדש נעורייך ביסט א אינגער ביסט א גאנצע צייט א אינגער מענטש בוי זיך ווייטער שלאף נישט וויין נישט טו, טו, טו, וועסט טון, דיין קאפ וועט זיין אנדערש, און וועסט טון זאכן וואס די וועסט האבן פון דעם, וועסט האבן געלט, וועסט האבן א סיפוק, וועסט האבן וואס דו ווילסט, דאס איז דער ערשטער כלל פון לעבן, נישט בלייבן אין די. און די קוועטשישקייט און די ס'איז נישט גוט, ס'איז נישט הערסט, ס'איז נישט דאס, ס'איז נישט דאס, אויף גוטס נישטא קיין סוף, וויל דער סדום קענסטו אלעמאל זאגן ס'איז נישט גענוג, כ'וויל א דירה דא אין דשרוזעלעם סטעיט וויל איך א דירה, דאס איז מיין שאיפה, איך אויך, האסט צען מיליאן דאלאר? דו האסט נישט, קוקסט נישט אויס אז די קומענדיגע יאר וועסטו האבן, און וואס? וועסטו בלייבן אין די זאך אינגאנצן אזוי דא? קויף א אנדערע דירה אין ירושלים פאר פאר פאר מיליאן דאלאר, פאר א האלב מיליאן דאלאר. קענסט נישט א גאנצע צייט איך וויל דאס און קענסט נישט אנקומען איך וויל נישט דאס וועט איך מיר דעריבער שווערע זאך דאס איז דער כלל פון דעם לעבן ס'איז נישט איך זאג עס יעדער געזעצטע מענטש יעדער רב יעדער ראש ישיבה יעדער משפיע וועט דיר זאגן די זאכן קען נישט בלייבן פון אונטן ס'איז דא א האסית די לעבן איז א האסית האסט קינדער האסט א ווייב האסט א ביזנעס. צו אריינפאלן אין א יאוש, אריינפאלן אין א זאך וואס איז שווער, איז די גרינגסטע זאך, ווייל ס'וועט גארנישט ארויס דערפון, ס'וועט גארנישט ארויס דערפון.
לאמיר באדאנקען די דריטע ספאנסער פון די עפיסאוד, קראון סטערלינג, אויב זוכסטו זילבער לכבוד פסח אדער פאר עני אקעיזשן, אפשר א קארע, אפשר א קאש לעליווי, אפשר א מצה באקס, אפשר שיינע גלאזן, מיט זילבער אויף דעם צו טרינקן וויין, אפשר זוכסטו בעכערס, אפשר זוכסטו א לייכטער, א מעסער, וואטעווער יו ניד אין די סילווער ספעיס, קראון סטערלינג האס איט פאר יו, און און זיי זענען לאקעיטעד אין מאנרא, סעווען וואן ביורען, א ביוטיפול געשעפט, גוטע פרייזן, גוטע ענערדזשי, גוטע סערוויס, און אויך די מערסטע, די וויכסטיגסטע זאך איז אלעס איז עכט, איטס אלל ריעל סילווער, נישט קיין גימיקס, נישט קיין שארטקאטס, ריעל קוואליטי סילווער

קראון סטארלינק. לאמיר באדאנקען די פערדע ספאנסער פון די עפיסאד וועבער טארס. חברה, דאס איז רילי די לאסט טשענס, ס'איז נישט דא נאך אן אפשן, ס'איז נישט דא מער צייט, אויב זוכסטו אוועקצוגיין פאר פסח, אפשר האסטו געפלאנט צו פארן אין ארץ ישראל, אפשר האסטו געפלאנט צו זיין אין א אנדערע האטעל, אפשר האסטו נישט געמאכט קיין פלענס, ס'איז נאך דא ממש באמת אפאר געציילטע צימערן אוועילעבל עט וועבער טארס, און דאס איז רילי די לאסט טשענס. עס נישט קענען זאגן שפעטער האסט געוואלט פארן דאס יעצט, איך האב דיר געווארנט, דאס איז די לאסט טשענס, קענסט נאך אלץ בוקן א צימער, קענסט נאך אלץ בוקן פלייטס און ארויס פארן אנקומען פאר פסח באט יו האוו טו דא איט נאו, גאו טו וועבער טורס וועבסייט webertours דאט סי או דאט איי על, דעטס דאבעליו אי בי אי אר טי או יו אר עס דאט סי או דאט איי על, מען קען אויך רופן

קאל וועבער טורס טודעי, טעל דעם שלומי זיין סענט יו. שקויעך וועבער טורס. צו אדווערטייזן אויף טיף טיף פאדקעסט, קאל, טעקסט אר וואטסעפפ סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו, סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו. ס'כאפט דיך אמאל א שטיקל עצבות, א מרה שחורה, ס'קען. אוודאי, ס'טוט מיר וויי, וואס איז? איך האב דא מיט א פיס, איך שלאף נישט ביינאכט, טוט וויי די האנט. איך וויל אויך זיין א פרייער מענטש נישט גיין יעדן טאג אין דיאליסעס פון פינף שעה פיר שעה זיצן האלבע שעה פארדעם האלבע שעה פארדעם איך דארף מיין גאנצן לעבן מתכנן זיין לויט די דיאליסעס ס'טוט וויי די דיאליסעס ס'מאכט פארמאטערט ס'מאכט שוואך אוודאי יעדער מענטש וואס כ'על דיר זאגן אז איך האב נישט קיין אויף עברית זאגט מען רגעי משבר אז איך האב נישט קיין משברים פון נאכן שטייסט אין מיין וואוינען וואס הייסט. כ'האב קינדער, כ'האב חתונה געהאט די קינדער, כ'האב דא, ער קומט מיט אזא מעשה, דער קומט מיט אזא מעשה, נישטא קיין שלימות, שלימות איז נישטא, נישטא, אוודאי איז דא א משבר, ווער ס'זאגט דיר אז האט קיין משבר, אפילו דער גרעסטער גביר, אילאן מאסק האט געזאגט די וואך, אלעמען האבן עס געשריבן, אז געלט מאכט נישט קיין עושר, אז ער זאגט אז ער האט אַכט הונדערט ביליאן דאלער האט ער, איך וויל עס נישט, איך בין מודיע דא פארן עולם איך וויל עס נישט, איך האב נישט וואס צו טון מיט אזויפיל, ס'איז מיר גענוג א האלבן ביליאן דאלער, האט ער געזאגט געלט מאכט נישט גליקליך. יא אבער אבער איך האב געזעהן די מעסעדזש אויף טוויטער אויף עקס האב איך עס ארויסגעשיקט אויף מיין סטעטוס האט מיר איינער געשיקט הלוואי ווען איך זאל קענען אנקומען צו דער פלאץ צו פארשטיין אז די געלט מאכט מיך פרייליך. אבער מסתמא אז ער האט עס נישט,
האט ער עס נישט, און ער גייט דאס אויך נישט קריגן, ער זאל זיך נישט בויען ער גייט קריגן אַכט הונדערט ביליאן דאלער זאג אים, ער זאל זיך נישט בויען, און קיינער זאגט נישט אז דאס מאכט דיך גליקליך. אמת. כ'האב אסאך אסאך חברים אין חוץ לארץ, ממש אסאך חברים, זיי קומען צו מיר און איך פאר צו זיי און מ'רעדט, זיי האבן די זעלביגע פראבלעמס וואס א מענטש אן געלט, דאס איז זיכער אז געלט איז גוט אז ס'איז דא, דאס ווער ס'זאגט אז ס'איז ווער ס'זאגט דיר אז נישט. ס'מאכט געוויסע זאכן גרינגער. אסאך זאכן מאכט עס גרינגער. אבער נישט יעדער קען אנקומען צו דעם. דא מענטשן ארבעטן, זיי ארבעטן, זיי ארבעטן די גאנצע לעבן, זיי שטארבן בחוסר כל, בעירום וחוסר כל.
אוואדע ווער ס'האט אַכט הונדערט ביליאן דאלאר ער וועט זיך אנש ער וויסט אפילו נישט ווי ס'קוקט אויס אַכט הונדערט ביליאן דאלאר. אילאן מאסק ער האט נישט אויפיל דירות אויפיל אויפיל הייזער צו אריינלייגן אזויפיל דאלארן פון אַכט הונדערט ביליאן דאלאר. ער ווייסט נישט ווי ס'קוקט אויס ער האט עס אין פאפירן האט ער עס. זאגן אז ער דער גליקליכסטער מענטש אין וועלט? זיכער נישט. איז זיכער נישט.
כ'בין זיכער אז דוב לאנדא.

און ער רעדט זיך אויס אינמיטן, זאגט זיי זאג דעם פרענדיגן תהלים, איין קאפיטל, ער האט פארמאכט דעם תהלים, אנגענומען מענטשן, גערעדט מיט מענטשן, געווען אפאר מינוט, אויפגעעפנט דעם תהלים ווייטער, געזאגט א קאפיטל, רבי יענקי מאיר שעכטער איז גליקליכער פון אילאן מאסק, כ'האב נישט קיין ספק אין דעם, איך קען אים שוין פופציג יאר, פערציג יאר, כ'האב געדרייט ביי אים פון און ער איז נאך געווען א ארעמאן, האט נאך געוואוינט אין די אלטע שטובער, מיר האבן אים געהאלפן אריינמאכן פסח, איך בין געווען א דרייווער זיינע אסאך זיי ער איז גליקליכער פון אלע גבירים און אלע גדולים איך מיין אלע אלע גדולים וואס זיי וואס זיי לערנען זיי דאווענען זיי גליקליכער פון די פון די פון די אלע גבירים דאס איז די שאיפה זיין אילאן מאסק אדער די אנדערע נעמען דארטן דאס איז נישט קיין מתכון אויף אויף צו זיין פרייליך. ווער ס'הערט דעם זיצער זאגט אה באב קעטערינג סתם באב קעטערינג קאפ סתם רעדט ער. ברענג מיר די אכט הונדערט מיליאן דאלאר וועסטו זען וואס איך טו, איך עפן ישיבות מיט כולל'ס מיט ספר תורה'ס מיט הכנסת השכלה, איך טו אלעס. דער אייבערשטער זאגט אים רבי איד איך קען עס אויך מאכן, איך דארף נישט דיין הילף דיר געבן אכט הונדערט ביליאן דאלאר דו זאלסט געבן די צדקות, איך קען דאס אויך געבן, דאונט ווארי זיץ ארבעט טו דיינע זאכן און איך וועל מאכן מיינע זאכן. איך ווייס וואס איז גוט. ביים חפץ חיים איז געווען א מענטש, האט אים געזאגט, קוק איך לייד אזוי, איך טוה אזוי, איך לייד אזויפיל, האט דער חפץ חיים געזאגט אים, גייט אריין צו א שניידער, ווי זאגט מען א שניידער, א חייט, טעילאר, און זעצט א שנייד, ברענגט אים א סחורה, ער שניידט אהער, ער שניידט אהין, קען א מענטש זאגן, וואס טוסטו, דו צופליקסט די גאנצע צייט, צוברעטסט, צו, זאגט ער, ווארט, ווארט נאך צוויי וואכן, וועסטו קומען, וועסטו האבן א שיינעם סוטל, וועסטו האבן, טוט דער אייבערשטער אויכעט, מיר ווייסן נישט קלאר וואס גייט זיין, פארוואס מאכט דער אייבערשטער אזוי, פארוואס מענטשן ליידן, מענטשן אין שפיטעלער, צרות רעות, מענטשן האבן נישט קיין קינדער, דער אייבערשטער זאגט זיי, איך ווייס וואס איך טו, און סוף און סוף וועסטו זען וואס איז געווארן. וועלכע ספרים האט דיך געברענגט צו די הבנה וואס דו האסט יעצט לגבי צו זיין פרייליך אפילו מיט גארנישט? בעיקר לערן איך ברסלב'ער ספרים, דאס איז דער עיקר, אבער איך לערן יעדן טאג נועם אלימלך, איך לערן קדושת לוי לערן איך, איך לערן סתם ספרים אויך, סתם חסידישע ספרים, איך ליין אסאך ספרים, און כ'בין געווארן דף היומי, כ'בין יעדע זאך און אויסגעגעבן אלץ צוזאמען, צוזאמען מיט חברים, און איך האב זיך געבויעט אזוי מיין לעבן, אז אז ס'גוט, אז ס'גוט, די לעבן איז גוט, נישטא וואס, איך בין געפארן יענע וואך מיט א מענטשן, ער האט מיר צובראכן מיין די שפיגל, די מירא, ווי זאגט מען אויף ענגליש? יא די מירא פון דיין קאר?
פון מיין קאר יא.
האט אריין געהאקט אין עפעס?
איך בין געפארן מיט אים צוזאמען אזוי אריין אין א פארקינג. נו? זאג איך אים אלץ איז בסדר איך זאג איך גיב דיר צאלן צאל נישט אזוי זאגט ער ווען עפעס פאסירט ביי מיר זאגט ער איך שלאג דיר זאגט ער. איך האב אים ווייטער פיקס געשלאגן וואס זייט ער. טראכט זיך אריין, איך האב געזאגט טראכט זיך אריין א מינוט, צובראכן, קאסט פֿינף הונדערט שקל, טויזנט שקל, האסט זיך נישט פארראכטן ביז איצט, האט נישט קיין חילוק ביז איך האב דאס פארריכטן האט געדויערט צייט, האט מען געזאגט איך אזא זאך, וואה, איך איך פלעג נישט, איך קען איך קען זיך נישט בארואיגן, אבער וואס, איך בין שוין אריבער אזויפיל זאכן, בין שוין אביסל אויף די עלטער, נישט קיין סאך אביסל, וואס וואס. מע וואָס גייסטו פֿאַרדינען? וועסט וועלן נאָך וועז, וועסט אים שרײַען, וועסט אים שלאָגן און וועסט אים בעטן די געלט און דאָס. משל, פּטרעוו זיך אײַן. דו רעדסט מיט מיר, איך בין נישט, איך בין נישט אַזאַ גרויסער בעל-מאימין אַזוי ווי איך רעד מיט דיר, אָבער די קליינע, די קליינע זאַכן, דאָס מאַכט דעם מענטשן, עס זאָל, זאָל אים זײַן אַ ביסל גרינגער דער לעבן. ווייל איבער יעדע קליינע זאך ווערט מען נערוועז, מען שלאגט זיך און מען הרג'עט זיך, נישט גוט נישט פאר די ווייב, נישט פאר די קינדער, נישט פאר די חברים, פאר קיינעם נישט, דאס איז די, דאס איז דער דער מהות פון דעם לעבן, אריבער גיין דעם לעבן דא, די פאר יארן וואס איז דא, שמחה, מיט זיך פרייען,

אפשר ס'איז דא אסאך תורות פון ר' נחמן וואס איז שטארקט די מענטשן, און די לעצטע תורה רש פ ב אז זאמר האט דאס אלע קענען די תורה, אבער ס'איז דא אויך שיחות אסאך שיחות אין חיי מוהרן אין שיחות הר ן, מ'רוב מחבירים מיר לערנען מיר לערנען שוין אפשר צען יאר חיי מוהרן לערנען מיר. ווער איז מיר?
כ'האב געזאגט מיר האבן מחברים מיטוואך ביינאכט א גרופ ביי מיר אין שטוב מיר לערנען דאס, נישט קיין מקדמא. מילא מען רעדט ארום די תורה ארום די שיחה ארום די תורה אבער היינט זעט מען היינטיגן דור ווי ר' נחמן צושפרייט זיך אין די גאנצע וועלט.
נישט צו גלייבן, ס'איז שווער צו גלייבן. מיין שווער,
אפשר קענסטו אים, הייסט חיים מנחם קרעמער. אוודאי.
אויף אים קען מען רעדן אויך א גאנצע פאדקעסט קען מען רעדן. ער איז דיין שווער? וואו. ער איז מיין שווער.
ער האט געמאכט אלע ספרים אויף ענגליש, אויף פראנצויזיש, אויף שפאניאליש, אויף אויף אויף. יא, די גרעסטע מפיץ פון ספרים ברסלב. ברסלב, דאס איז מיין שווער. איז געווען עפעס א חתונה משפחה נעכטן, צוויי טעג צוריק? ניין, נאך צוויי טעג איז דא. כ'האב געזען עפעס א ווידיאו ווי ער טאנצט מיט א כלה. אוי, דאס איז מיין טאכטער. דאס אלטע ווידיאו? יא, דאס נעמט ארויס יעדע פאר חדשים, יא. אקעי, מזל טוב.
ס'איז דא א. יא יא.
ס'הייסט ריקוד הציפורים. וואס איז דאס?
דאס איז וואס די, ווי זאגט מען, די פייגלען, די פייגלען, ס'איז אזא גוי'שע זאך, און א מאכט דאס יעדן, יעדע חתונה?
יעדע מצוה טאנץ מאכט דאס, צו די חתונה פון מיין טאכטער, יא. איז ער האט אסאך סיפורי אמונה, אסאך זאכן וואס ער דרייט זיך אין, ער פארט דורך די גאנצע, אפילו אין יוסטן טעקסעס איז ער שוין אנגעקומען זאגן שיעורים דארט. יא? יא. די לעצטע דריי פיר יאר?
יא. וויאזוי האב איך עס פארפאסט? זאג איך דיר, קענסט פרעגן. און ער פארט אין די גאנצע וועלט און ער דערציילט אלעמאל סיפורי אמונה און וואס ער טרעפט מענטשן אין די וועלט, ער האט א טויזענטער מעשה'ס האט ער פון די זאכן, און איך האב ביי אים גענומען אסאך זאכן, איך האב געלערנט ביי אים אסאך זאכן, א מענטש ווער און איך בין דער ערשטער איידעם און זיין טאכטער איז נפטר געווארן, מיין ווייב, ס'האט אים שטארק צעבראכן, אבער. ער איז אויך געווען קראנק א שטיק צייט, ניין? יא יא אוודאי, אבער די קאראנא איז ער שוין כמעט נפטר געווארן, מיט די קאראנא, האט געהאט א הארץ אטאק האט ער געהאט, א שטארקע, איז ער, איך הער פון אים אסאך מעשות, ער דערציילט מיר און דאס און דאס און דאס, ער האט דאך גענומען א גאנצן האטעל פון די אלע אמעריקאנער דארט, יא, די ריטץ קארלטאן, יא, ריטץ קארלטאן יא, און דארטן דערציילן מענטשן פון די גאנצע וועלט ווי זיי זענען געווארן מקורב צו ברסלב, וואס האט זיי ברסלב געמאכט, און איך דריי זיך דארטן אביסל, איך האב אלע יארן זיך געדרייט ביים מויכער'ס, פארשטייסט? און ער זאגט מיר אלעמאל, ער זאגט מיר אלעמאל, היינטיגן דור קען נישט אן דעם רעבע. קען נישט אן די רעבע. קען זיין מענטשן,
ברוך השם, זיי לערנען, זיי דאווענען, עובדי השם, אבער אז ס'קומט א משבר, ס'קומט א קליין זאך,

ווען איך בין געווען א בחור, א אינגל, אין גאנץ אמעריקע געווען הונדערט ברסלב'ע חסידים, א שול אין מאנסי, א שול אין וויליאמסבורג, א שול אין בארא פארק. דא דרייסיג, דא דרייסיג און דא דרייסיג. היינט ראש השנה אין אומן קומט עס אן א צען טויזנט אמעריקאנער קומען עס. לכאורה מער.
אויב נישט מער. סאטמאר, ספופער, סקווער, אלע חסידות'ן, מאדערנע. וואס פאסקומען זיי? זיי שפירן זיך, ס'פעלט זיי עפעס אויס, זיי ווילן עפעס האבן. און מיין שווער זאגט מיר אז היינט ער פארקויפט אזויפיל ספרים אויף ענגליש אין די גאנצע וועלט, אין די גאנצע וועלט פארקויפט ער. א גרויסע ביקוש פאר דעם. ריזיגע ביקוש.
ער האט שוין געדרוקט מסתמא א מיליאן ספרים האט ער געדרוקט.
די גאנצע וועלט אין יוראפ, אין דרום אמעריקע, אין ווי איז עס דארט, ווי זאגט מען אין דרום אמעריקע?
סאוט אמעריקע.
יא. לאמיר באדאנקען די פיפטע ספאנסער פון די עפיסאוד, דזשויראיד אוטא ליעסינג, אויב זוכסטו א נייע וויהיקל לכבוד פסח, לכבוד אפיקומן פרעזענט, אפשר נאך פסח, אפשר אין די זומער, יור ליעס איז עקספייערינג, וואטעווער איט איז, מענדי ווייס ענד די טיעם עט דזשויראיד אר העיר טו סערוו יו, זיי קענען קעיר נעמען פון אלעס, ליטערלי אלעס, איין פאון קאל זיי קענען דיך טרעפן די ריכטיגע וויהיקל, נעגאושיעטן א גוטע פרייז, זיכער מאכן אז ס'קומט אן אין צייט, דעליווערד טו יור דאר, אלל יו העוו טו דא איז קאם אוט די פראנט דאר, טעיק די קי'ס, און דרייוו אוועי, אבער ערשט מוז מען סיינען, און דעטס וואט דזשוי רייד דאז, קאל דזשוירייד טודעי די פאון נומבער איז טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס דעטס טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס איך גיי אויך לייגען א לינק ווי מען קען זיי מעסעדזשען דירעקטלי נאכאמאל די פאון נומבער איז טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס טעל דזשוירייד דעט שלומי זיין סענט יו שכוח ר' בענדי שכוח דזשוירייד. לאמיר באדאנקען די לעצטע ספאנסער פון די עפיסאד לאקזשערי פאר טשעריטי פאר בלויז פֿופֿצן דאלער קען מען קויפן א רעפעל טיקעט צו א ביוטיפול וואקעישן אין איטעלי טרי נייטס פאר דעיס וויט א לאט אוו אינטרעסטינג אקטיוויטיס אלל פאר פיפטין דאלערס, די געלט גייט צו כולל דרך חיים אין ארץ ישראל וואו מיין ברודער לערנט און וואס טוט אויף גוטע זאכן פאר כלל ישראל מיט קרוב רחוקים, גאו טו לאקזשורי פאר טשעריטי דאט ארג, דעטס על יו עקס יו אר וויי נומבער פאר סי עיטש עי אר איי טי וויי דאט או אר דזשי סלעש זייענס, לאקזשורי פאר טשעריטי דאט ארג סלעש זייענס, איך גיי לייגן א לינק אויבן אונטן גאו טו איטעלי, ביי יורסעלף א טיקעט, סופארט א גוד קאוז, ענד ווין א ביוטיפול וואקעישאן טו איטעלי, שקויעך לאקזשערי פאר טשעריטי. צו אדווערטייזן אויף טיף טיף פאדקעסט, קאל טעקסט אר וואטסעפפ זיבן וואן אייט טרי ניין פייוו טרי פאר זעקס פייוו, זיבן וואן אייט טרי ניין פייוו טרי פאר זעקס פייוו. יא און דאס איז די זאך וואס איז זייער אינטערעסאנט וועגן ברסלב איז אז די רבי לעבט שוין נישט מער ווי צוויי הונדערט יאר און ס'איז פון די גרעסטע חסידות'ן אין די וועלט און ס'ווערט נאר גרעסער און גרעסער און ס'קומט אן צו כל מיני מענטשן וואס קיין אנדערע תורה קיין אנדערע חסידות גייט עס נישט כאפן. איך האב געזאגט אמאל א משל, דער רבי איז געווען אַכט און דרײַסיק יאר ווען ער איז נפטר געווארן, יא, דער רבי איז געווען א רויטער, יא, איך האב געזאגט א אינגערמאן א דזשינדזשי, אויב מען מעג אויך זאגן, פון אַכט און דרײַסיק יאר, האט געוואוינט אין א דארף אין אוקריינע, אויב היינט אומאן איז א דארף, און ברסלב איז א דארף, וואס איז געווען פאר צוויי הונדערט פֿופֿציק יאר? יא. נישט געווען קיין אינטערנעט.
נישט געווען קיין, די אלע נעמען פעיסבוק טוויטער אינסטערגרעם איך וויל זאגן פארדעקט זיי אלע זאכן נישט געווען, און ער האט געזאגט איך בעט אייך איין זאך, די לעצטע יאר פאר ווען ער איז נפטר געווארן האט ער געזאגט רבותי איך וויל ראש השנה זאלט איר קומען צו מיר, ווער האט געוויסט פון דעם, אוקריינע איז געווען אזוי גרויס, רוסלאנד איז געווען אזוי גרויס, און מען זעט איצטער וואס עזות האט געזאגט, ער האט געזאגט איין ווארט, איך וויל איר זאלט קומען צו מיר צו ראש השנה. צענדליכע טויזענטער מענטשן קומען פון די גאנצע וועלט, אנשים וקינדער מיט בחורים, איך האב געזאגט ס'איז אזא חידוש וואס היינט אפילו ברסלב'ס קומען אין אומאן. אלע קומען, אויך די ברסלב'ן קומען אין אומאן. ס'קומען גוים, די ווייסט ס'קומען גוים? גוים, ס'איז דא פון אפריקע איז דא אברהם יפרח אין א, ער זאגט שירים אויף פראנצויזיש. אקעי.
גוים פון אפריקע קומען. יא?
יא.
שוין געזען אפאר מאל, מענטשן דרייען זיך ביים ציון, הייבט אן צו רעדן מיט זיי, א גוי גמור! איך געדענק מ'האט אפילו געטראפן א נוצרי. און איך ווייס נישט פונקטליך וואו ער שטייט, אבער איך ווייס אז ר' נחמן איז א הייליגע זאך און ער קומט זאגן תיקון כללי אין ענגליש ביי די ציון. איז דאס האב איך געזאגט, אז דער רבי איז געווען אזוי אינג, און מען האט געזאגט קום צו מיר אויף ראש השנה, און אז עס זאל אזויפיל מענטשן קומען, עס איז געווען א מלחמה די יארן, יענע יאר איז געווען א מלחמה, פאר צוויי יאר איז געווען א מלחמה, מענטשן זענען געקומען, אויך די שיינע אמעריקאנערס וואס זיי דארפן האבן די בעסטע וואס איז דא, געקומען די שטערן ערב ראש השנה, זיי וועינען, מען דאווענט, מען בעט, און ס'העלפט, דאס איז די אמונה, דאס איז, איך אסאך, וואס אסאך, מיין גאנץ לעבן געווען פון ברסלב,
מיין זיידע איז געווען א ברסלבער, מיין עלטער איז געווארן אין פוילן איז ער געווארן א ברסלבער נאך פאר די מלחמה. און איך האב געפרעגט אים מישרים ביי די אלע זקנים פון ברסלב, רבי שמעון שפירא, הרב לוי יצחק, די גאנצע אמונה קומט פון די זאך, אלץ קומט פון די זאך.
האטס מצליח געווען איבערצוגעבן די מעסער פאר דיינע קינדער וואס איך בין זיכער אז פאר זיי איז אויך זייער שווער אלעס וואס זיי זענען אריבער און וואס דו ביסט אריבער, זיי האבן ארויס די זאך? זיי פרייליך, מיינע קינדער זענען אלע פרייליך, ברוך השם, איך האב פינף קינדער.

די ווייסט? ס'איז שווער, זיי האבן געהאט א שווערן לעבן אן א מאמע, איז זי געווען קראנק אסאך צייט מיין ווייב, שפיטאל און די אלע פלעצער, אבער זי איז ארויס פון דעם. ס'דא אסאך מענטשן וואס האבן, מאכן מיט זאכן, כל מיני נפשיות'דיגע זאכן און זאכן אין מח און מענטל העלט, אבער כלפי וואס דו האסט מיטגעמאכט איז עס לכאורה סאך קלענער. און ס'דא מענטשן וואס האבן נישט דיינע פראבלעמען און זיי קענען נישט ארויסקומען פון בעט.
איך האב נישט קיין עצה. איך בין נישט קיין ווי זאגט מען היינט אין ברסלב, איך בין נישט קיין משפיע, איך בין א פשוט'ער מענטש. איך בין א פון די פון די יושבים פון אונטן. אבער. ס'איז נישטא קיין תרופת פלא, ווי זאגט מען תרופת פלא? די נעמסט א שעיק, אלעס ווערט ראוז ראוז, ווי זאגט מען וואראוד, א חיים ורודים, נישטא אזא זאך,
איידער מען ארבעט נישט אויף דעם וועט גארנישט ארויס דערפון, נישטא אזאך א מענטש גייט שלאפן ביינאכט דער שטייט אויף אינדערפרי ער איז געווארן א שיינער, ער איז געווארן א גביר. ווען שוין אלץ איז אלץ איז פיין, די באנק איז פיל מיט געלט, נישטא נישטא אזא זאך, נישטא שבעולם, אויב מען מוטשעט זיך נישט, מען דארף ארבעטן אויף יעדע זאך און זאך און זאך, דאן ספרים, רבנים, משפיעים, חברים, יעדער איינער זאל זיך נעמען מענטשן קומען צו מיר שטוב, אסאך מענטשן. אויף פריוואט? יא, סתם מען קומט, מען פארברענגט, יא מענטשן. מענטשן קומען אויך רעדן מיט דיר כאילו. יא, א מענטש זאגט מיר דאס א צרה וואס האב איך, אזוי און אזוי, זאג איך אים, דו ווילסט הערן מיינע צרות? דו ווילסט אז ס'זאל ווען אריבער? דו ווילסט דאך נישט הערן האב איך אים געזאגט, א יא? דו ווילסט דאך בלייבן ביי דיינע קליינע פראבלעמס. וואס בלייבן סטאק.
דער בית ישראל האט אמאל געזאגט. געווען האט געהאט אינדרויסן צוואַנציק מענטשן מיט צרות, זאגט איינער וויל זיך טוישן מיטן אנדערן, נע נע נע קיינער וויל נישט יעדער וויל בלייבן זיינע צרות, קומסט די קומסט וואס מיינסטו אז אז ס'גייט אלץ אריבער אזוי גרינג, דו האסט די צרה איך האב פינף צרות, דו האסט דאס דער האט זעקס צרות דער האט דריי צרות, וועסט דיך נישט ארבעטן אליין וועסט נישט ס'איז גרינג צו זאגן, אבער דאס איז די מציאות פון די זאך. ס'איז נישטא, נישטא אזא. מענטשן לויפן צו באבא, צו מקובלים, צו רבנים, מען גיט גרויסע געלטער, זאלן צוזאגן אז ס'גייט אלץ זיין פיין. א חלק זאגט יא יא יא יא יא ס'גייט זיין גוט, לייגט דעם טשעק, אלץ גייט זיין גוט. ער גייט ארויס, דער מקובל האט פארגעסן, און דער וואס האט געבן דעם טשעק דארף גיין דעקן דעם טשעק אין באנק. ס'איז נישטא אזעלכע זאכן. א ברכה איז א גרויסע זאך. איך גיי אויך צו מיין קבר, איך גיי צו איך גיי צו ראחמסטריווקער רב, ער קומט צו מיר אויף די שכן מיינער, שוין אפאר מאל געווען ביי מיר, איך זאג אלעמאל מיין געזונט, בין געזונט, איז פון ברכות פון מענטשן, און וואס מענטשן זאגן אויף מיר, תהלים וואס זיי דאווענען אויף מיר. ווייל על פי דרך הטבע, איך האב שוין נישט געדארפט פונקט זיין דא איצטער. די לאכסט, יא? איך לאך נישט, איך שמייכל די וועג וויאזוי די זאגסט עס מיט אזא פשיטות. יא, איך בין שוין געווען אין שפיטאל שוין צוואנציג מאל, דרייסיג מאל, איך זאג מיינע קינדער אלעמאל ווען איך דארף גיין אין שפיטאל, הולכים לבית מלון בעין כרם. קינדער, מען גייט צום האטעל אין עין כרם, ס'איז דא א גרויסע בילדינג דארטן. הדסה האטעל.
איך האב מיין רום דארטן, איך גיי דארטן. אלע לאכן, מען קומט, מען דרייט זיך. אבער וואס? ווי זאגט מען? העולם לא פשטני, די וועלט איז נישט קענסט טון וואס דו ווילסט און ס'ווערט וואס דו ווילסט, נישטא אזא זאך. לאמיר נעמען נאך איין שנעלע ברעיק צו מודיע זיין פאר די עולם אז דער וואס וויל זעהן מיין סטעטוס קען שיקן א מעסעדזש צו ניין טו ניין, סעווען סעווען סעווען, פייוו פאר טו פייוו, דעטס ניין טו ניין, סעווען סעווען סעווען, פייוו פאר טו פייוו, דער וואס האט נישט קיין אינטערנעט עקסעס אבער וויל הערן די שאו, אפשר פאר קינדער אדער פאר חברים אדער סתם ערליכע אידן וואס ווילן נישט זיין אויף די אינטערנעט קען מען אריינרופן צו די טיף טיף האטליין, די פאון נומבער איז, סיקס זירא פייוו פאר סעווען סעווען, וואן עיט עיט עיט, סיקס זירא פייוו פאר סעווען סעווען, וואן עיט עיט עיט, שקויעך, לאמיר צוריק גיין יעצט צו די עפיסאוד. דארף ארבעטן אויף יעדע זאך דארף מען ארבעטן רעד נישט קיין מידות מ'רעד נישט וועגן מידות מ'רעד ניצט נאר וועגן וועגן א נעטור פון א מענטשן ווי ער זאל אננעמען די זאך איך זאג דיר ווען איך בין אוועק פון הצלה נישטא קיין מענטש אין ארץ ישראל וואס ער קען נישט די מעשה פון דוקא גרינוואלד מיט הצלה יעדע מענטש ביי מיין גיל פרעג יעדן איינעם וועט ער דיר זאגן וואס ס'איז געווען יעצט. ס'האט זיך געטון רבנים, ר' חיים קאניעווסקי, כ'וויל נישט רעדן וועגן דעם איצטער ווייל איך האב שוין געשמוצט, כ'האב שוין אוועק געשמוצט פון מיר, כ'בין געבליבן מיט איבער צוויי מיליאן שקל חובות הענס מאלד, ס'איז געווען מורא'דיג, אבער איך האב מחליט געווען, כ'מעק עס אויס יעצט פון מיין לייף, און דאס איז דאס. איך די גיי זכות די זכותים קענסטו נישט אויסמעקן יא דאס נישט אוודאי איך איך איך וויל עס נישט אויסמעקן מ, אבער איך וויל דיין נישט דיין איך- קשר צו די ארגון נע איך בין גוט אין דעם ארגון יא? יא ס'האט זיך צעטיילט אויף צוויי ארגונים איך בין געבליבן מיט די מיט מיין ארגון מיין ארגון ארבעט ווייטער איך בין געבליבן מיט זיי וואס הייסט איך בין געבליבן מיט זיי איך בין גוט מיט זיי דאס נישט די אלע זאכן. יעצט איז דא שלום?
נע, נישטא קיין שלום. נישט מיט מיר, איך בין נישטא אין די בילד. די צוויי ארגונים נישטא קיין שלום. דארט איז צרות. בין נישט אריין אין דעם. אקעי, איך וויל אויך נישט אריין גיין אין דעם. נע, יא, ווייל דאס איז א זאך, מען קען רעדן אויף דעם פופציג שעה. אבער ווי ס'איז געווען די זאך, ס'איז געווען גאר שווער. ס'איז געווען נישט נאר מיין בעיבי, איך האב געבויעט א זאך פון גארנישט. אבער וואס איך אויך נישט וואלט מחליט געווען. כ'מעק אויס אויסערט פון מיין ליסט. מ'גייט ווייטער. כ'וועל גיין שפעטער ארבעטן נאך זאכן כ'האב שוין געטון, כ'האב געטון כל מיני זאכן. אבער אין די זאך האב איך שוין נישט געוואלט נישט רעדן וועגן דעם, נישט טון וועגן דעם. אבער ס'געווען גאר שווער, ס'געווען אפשר נישט גרינגער פון מיין פיס וואס כ'האב געדארפט אראפנעמען.
יא.
אפשר שווערער.
זאג דיר, איך האב איך האב געווען צוואנציג יאר א וואלונטיר, שפעטער זיבן יאר האב איך געפירט די זאך, איך האב געשאפט מיליאנען דאלאר, איך בין געווען כמעט א גאנצע יאר אין חוץ לארץ, איך האב נישט געהאט מיינע קינדער, פארן אווי דו ווילסט, און אבער וואס, האט זיך געענדיגט די זאך, אביסל זיך בארואיגט, דאס זאג איך יעדע מענטש, איך האב שוין גענוג געפירט, מען קען נישט לעבן א גאנצע צייט מיטן עבר, מיטן עבר. יעדער מענטש, אפילו א מענטש פון אכציג יאר, וויל האבן א גוטן לעבן. יא. ער וויל נישט ליידן, ער וויל אנהויבן פון די קינדער, ער וויל פארברענגען גוט. אזוי דארף זיין, א מענטש דארף קוקן אויף ווייטער. א פרישקייט. א פרישקייט, יא. ר' נחמן פלעגט צו זאגן, אלט טאר מען נישט זיין. וויאזוי הייסט די אויב איינער וויל דאווענען פאר דיר?
דוד יהודה יא. בן לאה רחל. דוד יהודה בן לאה רחל. די שטערבער וויל דאווענען. ווען ער דאוונט פאר מיר, דאס איז דער נאמען. אהא.
Wow. דיין פערספעקטיוו איז גאר גאר גאר א שיינער זאך, און
הלוואי אז עס זאל נישט זיין קיין צרות ביי דיר, און אויך נישט ביי קיין שום אנדערע איד אין כלל ישראל. אמן, אמן, אמן. אבער דער עיקר איז אז וואס ס'זאל נאר זיין זאל די עולם זיין בשמחה. יא, אמן.
יצא חודש אדר, מרבין בשמחה. איינס אין ברסלב, זבאבי, ספירים איז א גאר גאר א הויכע פלאץ, דער רבי שרייבט אסאך וועגן דעם וועגן פירים.

גרויסן שכוח שכוח פאר דיר. א גרויסן שכוח צו רב דוקי פארן ארויפקומען אויף די פאדקעסט איי רילי אפרישיעט איט, און פארן שעירן זיין פערספעקטיוו וואס איך האף גייט אינספייערן און מעורר זיין אסאך אידן צו קוקן אויף די גוטע זאכן אין לעבן און נישט ווערן דיפרעסט און נישט ווערן אראפגעשלעפט דורך די נסיונות וואס די אייבערשטער שיקט. עניוועי, שכוח צו אלע ספאנסערס סיי לולעכעס סיי מפואר סיי דזשוי רייד, סיי וועבער טורס, סיי קראון, סטערלינג און נעוואדע נעוואדע לאקזשערי פאר טשעריטי, ביי יור טיקעט, לאקזשערי פאר טשעריטי דאט ארג סלעש זייענס. אויך מוז מען באדאנקען אלע צוהערער און די וואטשערס פאר די עפיסאדס, איי עפרישיעט עוורי סינגל וואן אוו יו בפרט די וואס לאזן איבער קאמענטס, אידער זיי לייקן די עפיסאדס, זיי שעירן די עפיסאדס, זיי סובסקרייבן צו די טשענעל, ווי עפרישיעט יו, טעל יור פרענדס, זאג פאר חברים משפחה פרואוון אז מען ענדשויט טיף טיף פאדקעסט, דאס העלפט אז ס'זאל גרעסער ווערן, וואקסן, אבער דער עיקר ס'זאל אנקומען צו מער מענטשן, צו קענען אינספייערן און ענטערטעינען מער אידן. לאסט באט נאט ליסט לאמיר באדאנקען די בורא כל עולמים און טענק יו השם פאר אלע גוטע זאכן וואס דו געסט אונז אין לעבן, איך מיין בפרט די וואך וואס מען הערט פון רב דוקי קען מען פארשטיין אז יעדע זאך וואס די אייבערשטער טוט מיט אונז איז גוט, נישט אלעס קען מען פארשטיין, אבער ווען מען זעט אז ס'איז גוט, און די אייבערשטער געבט דיך גוטע זאכן, דו קענסט פארשטיין, ענדזשוי איט, אפרישיעט איט, דא נאט טעיק איט פאר גרענטעד. שקויעך אייבערשטער, חברה אידן האטס אלע א לעכטיגע כשר'ע חג כשר ושמח, ענדזשוי יור יום טוב, וויל סי יו חול המועד בעזרת השם יתברך, א גוט יום טוב.